Wuoro berach. Wuoro berach gilokri okale tako maneno chiemo biyo yiech. Awuoro ndi timbe dhano. Otamo wang'a. Ni naleko nobelo tho. Nanyiero bilong'o yiech. Awuoro ndi timbe dhano. Ni Christmas weni an anyalo rite. Anarit nyaka 25. Yaye Christmas no yuda yuda gi kama kama oyuda go ne moyuda godo. Ah. Kurutu.
Ah, nyundo.
to chalo nade ng'ama Jesi na? Ah, ber, aber. Eh, bwana neno kiber adier. Mm, aber. To ma ber ma chalo nade ni bwana i i i. Hey! ah, ye bwana, mae moko niluongo ni Christmas moods. Bwana wetha- wechandagi mbaka mang'eny onyulo. Bwana to dei naina gi mood sikuwa na ng'oma timore mara. Mamwa nosekwera ni kik ok odwa neni dala kae. Nikech igwe nikech i- i- i- ilunyo gwen ariyo a- a- ariyo dabo rando. Gweno is just by the way. Timbe mitimo mitimo dalawa kaendi ok gin timbe maber kata mathis.
Eh, wan to kiduoge kata mana duondi piny bwana, kwani gik matimoga Ah, ok amor.
dong wan ga kodi. Oh, bwana, an nawe, nawe kodi osiep two days ago. Ok ine last week Wacha! kata chieng' migocho nano kamako simbi. Wacha!
Did I arrest your phone?
Ah, no kima. Wonson Kombekson.
Ok ni kineno Ah, ka kara go ni kineno slow. ka ng'ato Ah, lunyo osiepa, gweno. Ne, please, osiepa. Ago ni slow, ago ni mos. Kapo na chwanyi, ago ni mos nikech abiro ta juki kik ilunyo gweno ariyo mane moko iloko ne kiti. Sawa, okay, mama oora. Mama untie. Mama onge, mama odhi Mama kanewa. uon onge.
Kare imomiyo gigi timore. Ah, kwani apenyi, mama nyaka bedi koka lunyo gweno. Ang'a mojipanga Ariyo. malich magi gwenda ema sani ineno ka timo kamae nikech ma sana de bedi ang'eno ok onyal yie nana ni magi nana ayang gweno Iti ji nodhi wacho pangaga. ni arit Christmas Eh, kata an mudheri na nonyisowa kamano otherwise mudheri noora bwana owach owach ni mondo mama wa wacho ni mondo anyis mama wu ni, ma- ni, ni mama wu ojuk ne mogo ka matin mondo odhi o- Mokang'o. Dhiekne.
Mokang'o. Adhi nyie nyulo kata ka kuono dhiek tibiro gi kasuku. Nade.
Dongo ka dwa ng'isi ni por, adwaro ni tiela tiela maber, bwana ah, wang'eny. Ah, bwana. Kawuondi.
Nyiche waka wajuko nu mogo kae, be nudwoko mogo mane wajuko. Sani mogo masejuko ni an kenda ka we mamwa mogo masejuko to in mibiro ga dhi mana goro goro adek. Kwani an onge gik masega mi. Isemiya ang'o?
Chieng' mane iywak ni girlfriend ni oweyi dong' na miya advice. Gima ne miyo lweta matek ni diyo lweta ni ling'a ling'a. Bwana, onge bwana. Onge Bwana mana ni yuok na moko kanyo malas bwana. Kumbe timni ni ang'eyo kawuono to gore. Nade, lwaka. ing'e nade? Ang'e di. Ineno Anyway, Juice. Mudheri ne ok oora an mana akalo kata neno ka gino timore bwana wacho ni macha sin manyaka be. Na sefwe.
Juzi neno ka Otherwise, bwana wako nyilunyo gweno. kwa. Aya. ah.
Bwana, ok ok tim kamano. bwana. Ai nade. Ok tim kamano. Ok tim kamano. Un donyu ji un gi welo kae. Ka tema tema kata mana biro itimo na tima ni gera ngach. Kiriemba gera ngach. Ka un gi welo chieng' manu tedo dala uma lich. Ne Bwana. wale tedo ne jolemo. Niwe niya. Koro naluongi kuma jolemo nitie, in owari. Kiwe piny lwarore pare. Chieng' moro ing'e ni nyalo do kata kata Nairobi. Nino king'eyo bo. An kama ne ng'ego kende ni piny oluorore chieng' moro mana mer mano wamer jang'uson wamadho keg tangi. Eh mera kiny go kinyo mera wiya ne luorore awacho acha ni mato kare piny luorore adier bwana. Yaye Tol katigala juu wa bwa- katigala gi mbaka manari onyulo. Kwani Kawuono we ni an ok an busy onge gima tim. eh dhi tim gimi timono dalau. Bisenena basi biro dalau jumani.

Kata tong' ema ok decham dalau. Tongu awinjo ni no- nobago ng'ato mochuo rabolo. Dongo nyali. Kaka timore kanye, kaka timore kanye. Ok nyal kawuono to ng'ari.